Azul fell-awen, azul fell-awen a Leqbayel s umata, a Tiqbayliyin s umata, toujours des histoires, des histoires, des histoires vraies i yeḍran di La Kabylie, asmi akken ddren lefḥul, i akken zeddeɣ tuddert s nnif, Ma d tura ar daxel a yul ulac win ur nhedder ara lḥif. Ad zureɣ kan di tagi n Ccix Muḥend Belḥusin, le grand sage kabyle, la réponse du grand sage kabyle n Ccix Muḥend Belḥusin à certain rebelle kabyle i iruḥen ar ɣur-s asmi tefra akk tinna n 1871 n Ccix Lmeqrani, Di tefra Aout du en 1885, ainsi de suite, netta d Ccix Muḥend Belḥusin, yemmut en 1905, voilà. Ruḥen ar ɣur-s, nnan-as, a Nɛama Ccix, tura Fransa-agi d listiɛmar, ilaq ad ten-nessufeɣ, wihin, wihin, wihin. Xeẓẓer quelle réponse, quelle réponse! Yenna-yasen-id d ṣṣeḥ, ula d Fransa d listiɛmar, d ṣṣeḥ. Meɛna, ilaq a wen-d-iniɣ yiwet n lḥaǧa, belli Fransa d listiɛmar acebḥan. Ma tessufɣem listiɛmar acebḥan, mazal listiɛmar aberkan. La France c'est un colonisateur, c'est un, c'est un colonisateur blanc, traduction en kabyle. Si vous, si vous allez faire sortir ce colonisateur blanc, Il reste le colonisateur noir, le corbeau. Eeh, in-asen d ṣṣeḥ, Fransa d listiɛmar acebḥan, Fransa d ṣṣeḥ d listiɛmar meɛna d acebḥan. Ma tessuffɣem listiɛmar acebḥan, mazal listiɛmar aberkan. Bu Ɛmam asmi i t-nettu isemmar Burku, isenṭeḍ di mkul ǧiha. Yufeg-d leḥzen am abbu, yeqqim-d uɣurru, tirregza tenza s rrxa. Ayen akken teẓgel labyu, wwin-d ccmayet d trika i teqbaylit uccennay ḥku yeqḍa-d tezdeg d lḥerma, yekker s axerfat yehdu, ad ffɣen ɣezhu ad ɛeggden deg yiwet lḥara, Izem iɛebba azaglu, anwa i iɛebban azaglu? D nekkni a Leqbayel. Tous les sacrifices de cette Algérie c'est les Kabyles i ten-ixemmen. Izem iɛebba azaglu, yerza-t bururu, awtul iṭṭef-as ccuka. Ah, d ayen yellan ih. Awtul yuɣal d ačeqlal mi s-yesla yizem yerwel. A simmal.

Mi ara yili lpapel-nni dinna, yekker-d anjur, ad d-yekker, ad d-yekker bac ad ten-yessufeɣ, automatiquement tous les colonisateurs du monde, asmi ara d-tekkreḍ ad tessuffɣeḍ, ils vont faire du mal, c'est normal, ils vont faire du mal, bnan-ak, xemmen-ak, xemmen-ak Lezzayer-ik, ils t'ont tracé, ils ont tracé l'Algérie, mais c'est pas que la question que j'aime la France, par rapport à d'autres colonisateurs,

Asmi llan ikulunizatör nniḍen i Roma neɣ di Tirk neɣ wayeḍ neɣ wayeḍ, ulac ur neẓri ara akk d acu yuɣ, ur neẓri ara, il faut dire la vérité, il faut qu'on reconnaisse, ilaq ad nesteɛrfet a Leqbayel. Et c'est grâce à la France i yella l'état civil en Algérie, c'est grâce à la France qui a tracé toute l'Algérie et la Kabylie, eh d acu l'état civil zik, zik nettlal-d ur neẓri ara.

De toute façon, ifen azebbawan n Baeir, ifen les colonisateurs n Bani Hilal, c'est mille fois mieux, i ɣ-id-icektin, i ɣ-id-irasinin, i ɣ-i. Ih! D ṣṣeḥ neɣ mačči d ayen yellan? Ih, seg Grâce à la France.

Wagi nniɣ-t-id kan si ta d asmekti kan belli ahat ay amek llan lecɣal a leqbayel d aya kan bac a k-ini yiwen akka neɣ akka neɣ akka neɣ akka non xaṭi i si gra-s a la France i d-nulfan akk nos grands savants, nos grands politiciens, Ayt Tḥemmed, Docteur Saɛdi, s lbilanga akk i ɣran, mačči s taɛrabt, mačči d temɛemmert i ɣran, il faut dire la vérité, mačči d temɛemmert, mačči d timɛemmert i d-isufuɣen lecɣal-agi, tamɛemmert tessufuɣ-d, ad tessufuɣ Ccix n Ǧamal, ad tessufuɣ Ṭaleb, ad tessufuɣ, d ayen ara d-tessufuɣ, c'est pas contre la religion, mais. Legrok yesɛa Mittushi, Doctor Mittushi, Doctor Seddiq Legrok, médecin zik n Tafḍuksi di Kabil, mi s wacu ɣran, ɣran d bilingue, d hyperblangue i s-ɣran, Sidi grand d grand professeur français n lweqt-nni, neɣ d Abi Hurayra i s-ɣran, neɣ, neɣ, mačči d taɛrabt, mačči d Abu Nuwas, mačči.

Awal nniɣ-t-id. Akk les colonies du termite kreḍent s ufaḍ c'est normal ils vont faire du mal ils vont assassiner ils vont ils vont ils vont ils vont akk ruḥ anda k-yehwa les anglais neɣ wihin neɣ wihin tanemmirt-nwen partager fi laman.